ah ukuona chi manje eh ah ndakatoti zvinhu zvangu business rangu nteera famba paya paya and ndatotsvaga mari yangu hobho ndatoisa mubhegi ndati ah ndifonere maitiitika ndati ah maitiiti ndaita mari yangu ihobho ah, yakawanda zibhegi so ona manje ndaita mari yangu hobho oh, ndati ah maititi ndoda uroorawo ka anzani mwana wavo fifi handiti ah, maititi vati ah une mari here nandati ah, mari ndinayo ka paya vatonditi huya kumba kwangu vatondipa adress paya ah, ini semunhu anga nemari yakawanda ka handatanga wangu kutofamba netsoka ndichitoenda kumba kwavo bhozi ah, ndasikadi kutambisa mari ana ndasvika pagedhi paya ndana ah pakatodhizainwa tumaruva patori neheji heji patori nechikwangwari chakatonzi maitita ndatasatasati ah uyu mukadzi akarongeka mhani uyu haa ah, ndatanga kutoyemura kapaya ndikutoyemura haa ah, ndatega nditarise time ah, nditarise time kapaya ah ndichitarisa time kapaya ah ndobva ndatongoti ah ndandasangana nenodhu ndati ah ndiani kwandisenderana nodhu handati ah ndarona face ah neheading yacho yakatonzi maititi ah maititi aburitsa nodu ndati ah rega ndivhure nodu ah ndikuvhura nodu handatongoona ah zvaari mapatapata ona ndandaona mapatapata ona manje saka inini ndandatorwa neconfusion kapaya handati ah Ayo, pamwe, pamwe ndatadza kuona. Pamwe kamera yakatadza kutora yona. Ndenda parimwe picture racho. Ndana, ah. Idoo baba. Hapana kana chinhu. Sanati magara akapera nekurovera pazvidzva. Ndati, ah. Mm. Ah, ndiri pagedhi kapaya. Ndatanga kubvunda nechando. Ah. zvandiona manje zvandisirizvo pandati ah, akandishingisa yona ndashingisa semurume andarova kuti mapressups pressups ah, ndati gandipinde ndingoenda noroora fifi wacho ndidzokere kumba ndozozviona izvo ah, ndakuda kutovhura gedhi yona ndobva ndasenderwa chivhidhiyo ah, ndati ko vhidhiyo vhidhiyo ndiriipiri ah tona video rerie ndatona ah ndakasangana nemaavhu akashisha iwe kutange guru ukunzi ini ndazvionera pamhino sefoja kana usina kuzviona zvitsvage unozviwana ndati mm, maguru ka anzwa maguru aya anzwa haa ndobva ndatokubana ndatodzima mafoni anhu ndatotiza saka imi imboisara muchisubscribe bosi haa saka manje ini ndakabva ndatanga kutotiza ona manje bva ndasvika pamusika ndasvika pamusika papanana a ah, panenge akamudhara baba kachida kutotenga madomasi saka mudhara akashati kutenga madomasi api bcoz vamwe maya panext vaikati uyamutenga kwangu uyatenga vamwe ashedzera zvavo zvekungoattracta ndati a ah, mudhara adatenga madomasi ka mudhara yee ndobva azongonzi nemwe mukadzi mudhara tengai madomasi angu aya ndino ndakupai nemanodzo amaititi ndakati a ah, savanhu vakutoita profiti kana manoto ndobva mdara atotenga mandomasi ndobva atopiwa manoto aya ndobva atotanga kutofara asati aona manoto paona manoto ndobva atsamwa nana fesi yake chifinyama kutenge mnaa haiwe ndonati ako mudhara wochiiko mvataundi ndavharwa ndavharwa ndakati kumudhara mavharwa sei hanzi a ah, ndavharwa a ah, ndavharwa kumudhara imi mazovharwa sei zvakanzi tarisawo tarisawo oh. Ah, ndapiwa maguru shaka shisha ah, muna kundiredza maguru nini mdhara atanga kuzondipopotera inini ko mdhara inini ndinadii ndinotengesa manude here inini mdhara vati a ah, mune kolabo imimi muita basa rekuti pazvinhu zvakaora izve muhaa ndati a ah, imi ndakuenda nimi musara muchisubscribe nyaya yangu yatopera iyi qa